Yndw, yndw, er, sori. Mae Cymraeg wedi bod o amgylch fi o'r cychwyn. Um, uh, beth sy'n braf ydy, uh, er eich dwi'n mynd ddefnyddio fod yn gymaint lawr ochrau fan hyn, dydy'r yeah. Cymraeg ddim yn gryn a batawe, ond yeah. um, dwi gawad ffôn i ffwrdd o o sgwrs yn Gymraeg efo efo teulu ag yn y blaen, ffrindia... Hmm. ...text a ballu ma' ma' ma' mae o'n grêt felly yym ond yy y gwaith dwi'n gwneud efo yy y fan 'yn dwi dwi yn ca'l ei ddefnyddio fo lot amlach sy sy'n hyfryd. Pam y penderfynest ti yy symud i yy Abertawe yy lle mae dim on' yy un ar ddeg a 100 o bobl yma siarad Cymraeg. Felly, uh, does dim llai o, o gyfleoedd siarad Cymraeg uh, bob dydd. Na, achos yn anffodus na, ond um, rheswm pam nes i symud lawr i Abertawe mm. o, o hmm. Ynys Môn. Um, nath ym mhartner graddio llyna fo Brifysgol yng Nghaerdydd a gafodd ei swydd uh, mewn un o'r ysbytau uh, lawr yn, yn, yn fan hyn. Wedyn, mm. dyna pam yr oed symud. Lle. Ac um, ia, na, ti'n iawn, ddos am llawer

Ffion, Yy, fyddai'n well yym gen ti yym siarad Cymraeg. Neu Saesneg yn yn yn yn Cymru a a pha-? Wel, Cymraeg wrth gwrs. Mae 'na bob tro yn deud i fi jyst yy dych- cychwyn bob sgwrs yn y Gymraeg ond Yym yn amal iawn os 'ne person dwi'n siarad efo os 'dyn nw'm yn gyffyrddus yn sgwrsio yn Gymraeg wel dwi digon dwi digon apus siarad yn Saesneg efo n'w d- dwi'm yn bai- do's na'm bai ar neb os 'dyn nw'n medru ne' beidio ond yym os o's 'a rywun sy'n dysgu... Ie. ...yy fel fel fel chi yym dwi dwi wastad dwi dwi'n hapus iawn yn siarad Cymraeg efo nhw, a gobeithio uh, gallu dysgu rhywbeth iddyn nhw o'r sgwrs lle. Dwi'n reit, dwi'n digon cyffyrddus yn y hmm. ddwy. Wyt ti um, erioed um, uh, wedi uh, bregdwyddio uh, am uh, iaith Cymraeg uh, yn dod yn uh, uh, iaith uh, fwyafrifol Yn Nghymru? A pham? Mm -hmm. Mae hwnna'n gwestiwn da ofnadwy, mae rhaid mi ddeud. Um, ond ti'n dweud, fel rhywun sydd yn Gymru Cymraeg, lle, um, dwi'n meddwl, da ni gyd, sti, da ni gyd, dwi'n meddwl, yn breuddwydio un diwrnod, ti'n fo, mm. ni'n gallu mm. just cerad i fewn i siop, de, heb gorau, heb gorau poeni, um, gofyn cwestiwn yn Gymraeg ag edrach yn hurt bost i di di gofyn y cwestiwn yn Gymraeg a ma' nw'n sbio o pam nesi ofyn hynna i mi? Ie ie. Dwi'm yn dall' chdi I don't understand you t'mo'? Yym sa'n grêt 'de mi fysa fo'n wych. T'bo' m- ma'n un o heina dwi me'wl yym sa sa sa sa'n gallu dwi me'wl sa ni gallu cyrradd oes ella lle fy- fydd hynny yn bosib t'bo' bo' bo' yy mwy t'o' mwyafrif um, o boblogaeth y wlad yn, yn siarad y iaith lle. Um, so, mae yna lot o bobl neu lot o waith i gael hynny wan. Mm. Ond fel ni'n deitha chdi gyna, efo plant a falle, um, so, mae'r ysgolion wan, mae yna bwyslais mawr mm. ar dysgu Gymraeg iddyn nhw, lot o swyddi. Um, mae ma, ma gallu siarad y Gymraeg yn gallu bod yn well, sgil holl bwysig iddyn nhw, ynddo. Yeah. Felly, ie, yeah,

Dyna mm. nes i um, sôn am hyn gyna. Mae hi'n un o hynna. Mae'n gallu siarad y Gymraeg. Ond dim, dim, yn, um, dim yn gyffyrddus yn siarad o, yn anffodus. Mm. Dim, mae'n ma, ma haws, wrth di, i siarad yn Saesneg efo hi lle. Mm. Ond mae'n defnyddio fo bob dydd yn ei gwaith. Dwi'n berffaith gyffyrddus peidio siarad Cymraeg efo rhywun mm. os dwi'n gwneud rhywun arall. teimlo mwy gyfforddus lly de. Mm. Um, ond uh, so, weithiau, allan ei wneud rhywbeth yn anghywir yn tŷ neu rhywbeth, a wneud i ddeud rhywbeth yn Gymraeg wrtha fi, dwi'n dwi gwybod wedyn os dwi'n siarad Cymraeg efo fi, dwi'n yeah. gwneud rhywbeth yn anghywir. um, ond ie na, um, ond dwi'n dweud, mae'n mae, mae gallu siarad o, jyst di, dim rhy gyfforddus, de. Ond, mm. wrth i, dyna di'r um, dyna di ces efo, efo lot o bobl, lle. Yym d- n- t'wo' ma' fel ti 'di gweld wrth gwrs ar dy ar dy drafals ynde? Ie ie. Wyt ti'n uh, uh, uh, poeni am uh, uh, diffodd o iaith Cymraeg yn, yn, yn Cymru? Mae hwnna'n gwestiwn da de, achos o lle dwi'n dŵad, 'di o rioed 'di bod yn broblam wsti poeni am dyfodol y Gymraeg achos... Hmm. ...dwi me'wl yn y gogledd yn yn Ynys Môn a Gwynedd a ballu... Hmm. ...ma' 'na gymaint onon ni yn siarad y Gymraeg yym adra yn ogystal â... Hmm. ...yn gwaith a ballu. Wedyn ma'r plant wsti ma' nw wedyn yn mynd i mynd i ddysgu'r iaith. Hmm. Ond be' sy dda am ardalodd fel fan 'yn rŵan 'de ma' lot o'r plant ŵan yn dysgu fo yn yr ysgol. Hmm. On' ma' mama a tata nw ma' nw ma' nw'n ma' nw'n pwsio nw ma' nw'n trio gwthio nw yy i fewn i gw- gweithgaredda 'ma ballu a... Ond mae dim on' yym chwe a hugain de y cant o yym pobol ifanc... M-hm. ...yy yn astudio uh, trwy um, uh, cyffwng uh, Cymraeg. A di di bo? Diolch yn ddigon, na, dydy o ddim. Ond be, be, be, be mae rhywun yn weld ydy, de, um, mae sgrifennu ar Gymraeg yeah. lot mwy cymleth na i siarad o. Yeah. Wedyn, be di o, mae lot o bobl, mae'n siŵr, maen nhw'n gwybod o'n haws astudio a sgwennu pethau fawr yeah. yn y Saesneg, ond swn i'n meddwl bod swn i'n fel bod dros hanner y, y, y, y 26 y cant yna de. Um, tra bod nhw'n sgwennu'r pethau mae lawr yn Saesneg, swn i'n fel, mm. maen nhw'n meddwl amdan be maen nhw yn mynd i sgwennu mm. yn y Gymraeg lle de. Yeah, Wedyn, dwi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth, um, mae o jyst chdi bach yn haws, dwi'n meddwl. Yym, wst ti, sgwennu yn y yn y Saesneg. Hmm. Ond yn ôl, t'mod, i'r gwestiwn y poeni am y dyfodol a ballu, dwi'n meddwl, ma' ma' ysgolion a'r colegau yma, ma' ma' nhw yn gwneud lot, dwi'n meddwl, wan i drio um, gwthio'r hmm. plant i ddysgu y Gymraeg, a dwi'n meddwl, mi, fydda ni, ella na ni weld twf, ella sti, dros yr y ddegawd nesaf, wrach, um, yn enwedig mewn pobl ifanc yn dysgu lle, um, Os, os, peth ydy, os maen nhw'n dysgu o oed ifanc, maen nhw'n gofio fel lot aws yn de. Yeah. A gobaith ydy, ti'n bod, maen nhw'n nhw mynd i'r gweithgareddau yma, yeah. lle maen nhw'n siarad efo pobl sy'n rhedeg nhw'n Gymraeg, ond lle maen nhw'n siarad efo'i gilydd hefyd, uh, yeah, ffrindiau yeah, yeah. ac yn y blaen. Um, Felly na, dwi, dwi, dwi reit obeithiol mm. am y dyfodol lle de. Be di o fod dysgu Cymraeg? De? Mae rhaid i rywun fod yn amyneddgar, yn patient, mm. de. Um, achos mae o'n iaith gymleth i'w ddysgu. Mae ma nhw'n dweud, mae ma un o'r ieithoedd mwy anodd i, mm. i, i gael dy ben o'i amgylch o 'lly 'de yn yn yn enwedig yn enwedig t'bod yr yr ochor yym addysg o betha ysgrifennu petha lawr a ballu. O. So ma' digon hawdd i ni siarad ond tydi efo'n gilydd ond pan ti gor'o' treiglo ag yn y blaen de 'da chdi air ellu... Ie. ...yy ma' mae o'n yy ma' gneud i bobol grynu dwi me'wl tydi clŵad y gair treiglo ond yym na dw dwi dwi me'wl yym Mae lot ohono fo 'de i neud efo hyder hefyd 'de? Hmm. Siarad. Iawn. Ma'n anodd. Hmm. Yr ysgrifennu. Ma'n anoddach byth ond 'de hmm. os wyt ti'n ddysgu fo ac os t'od os ti'n byw yn y wlad yma mae o'n rhywbeth sy'n holl holl hyfryd ynde? T'bo' fel o'n i'n deud meddylia wan, sa'n ni'n byw mewn byd lle ti'n gallu gyrraedd i fewn i siop yng Nghymru. Helo, sy'n mai? A ti'n gwybod, helo, sy'n mai yn ôl de. A dwi'n cael sgwrs bach yn Gymraeg. Dwi'n gobeithio, sti, dros y blynyddoedd nesaf yma lan, mm. mi fydda ni yn gweld twf de. Mm. Uh, Sion, mm, diolch yn fawr uh, i ti. Wel, diolch i chdi de. A uh, ffod uh, efo, efo, efo fi uh, hedwi. Ia, yeah, gobeithio uh, da, chi, da chi wedi uh, mwynhau uh, uh, fideo hwn.